Исәнмесез, семинарда катнашучылар! Мин, Галимуллина Зилия Рашат кызы, Казан шәһәре Совет районының 177 нче балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе булып эшлим. Бүгенге семинарда үз тәҗрибәм белән уртаклашасым килә. Бүгенге көндә мәктәпкәч яшьтәге балаларның сөйләме сүзләргә бик ярлы. Сүзлек запасы аз, бала рәсем буенча хикәя төзи һәм укыган әсәрнең эчтәлеген сөйли алмый. Шигырь ятлауда да балада авырлыклар туа. Түбәндәге проблемаларны чишү өчен балалар бакчасында күптөрле алымнар һәм технологияләр кулланабыз. Синклейн уен технологиясен куллану да, минемчә, бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә чишергә ярдә итә диеп уйлыйм. Бу технология мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан актив рәвештә кулланыла. Балалар бакчасында да ул йон формасында синквейн төзүне өйрәтергә мөмкин. Димәк, нәрсә соң ул синквейн? Синквейн сүзе француз теленнән тәрҗемә иткәндә бишьюллык шигырь дигәнне аңлата. Рифмалы гади шигырь генә түгел, ә билгеле бер кагыйдәләргә таянып иҗат ителгән һәм рифмага салынмаган кыска әсәр. Ул предметны, төшенчәне ачыклый. Ни өчен соң синквейн технологиясе? Синквейн методы образлы сөйләм телен үстерергә ярдәм итә. Ул зур күләмле информация арасыннан төп фикерне, гомумләштерүче сүзне эзләп табуга, аның сыйфатларын билгеләргә һәм нәтиҗә ясарга, кыска итеп фикереңне белдерергә өйрәтүгә юнәлдерелгән. Синквейн технологиясен технологиясенең актуальлеге түбәндәгеләрдән гыйбарәт. Тема буенча лексик материал үзләштерелә, сүзлек байлыгы арта. Эчтәлекне кыскача сөйләүгә әзерли. Балада яңа иҗади, интеллектуаль мөмкинчелекләр ачыла һәм бала үзен шагыйрь итеп хис итә. Сөйләм телен, хәтерне, игътибарлылыкны, фикерләүне үстерә һәм камилләштерә. Шулай ук уен алымы булып санала, бөтен бала да яза ала. Синкуин төзү уенга корылган, шуңа да ул бик кызыклы, мавыктыргыч һәм файдалы. Синкуин язу тәртибе белән таныштырып китәсем килә. Беренче юлда теманы ачыклаучы сүз, ул гадәттә исем, кем һәм нәрсә соравына җавап бирә торган сүз. Ул бер сүздән тора. Икенче юлда теманы сурәтли торган ике сыйфат бирелә һәм нинди соравына җавап бирә. Ягъни ул беренче юлдагы сүзнең билгесен ачыклый. Өченче юлда Синквейн темасына хас булган өч фигыль һәм нишли соравына җавап бирә торган сүз. Дүртенче елда теманың эчтәлеген ачучы фраза, җөмлә, ул баланың темага мөнәсәбәтен күрсәтә. Бишенче елда баланың темага карата үз фикерен бер сүз белән чагылдырган нәтиҗә. Без аны икенче төрле дип әйткәндә сүз ассоциация дип тә әйтә алабыз. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән синквейн төзегәндә төгәл кагыйдәләргә таянып төзү мәҗбүри түгел, моны истә тотыгыз. Әйтик, дүртенче юлда җөмлә өчтән алып биш сүзгә кадәр торырга мөмкин, ә бишенче юлда бер сүз урынына ике сүз дә рөхсәт ителә. Башка сүз төркемнәрен куллану да мөмкин. Мәктәпкәч яшьтәге балаларны синквент төзергә өйрәткән вакытта, иң беренче чиратта, бу кем, бу нәрсә, нинди, нишли сорауларына җавап бирә торган уеннар белән таныштырырга кирәк. Ә бу сораулар, үз чиратында, балаларны телгә өйрәткән вакытта даими рәвештә дәрестә яңгырый. Сораулар бирү ярдәмендә балалар төп фикерне аерып алырга өйрәнәләр, сорауларга җавап биреп, билгеле алгоритм буенча үзләренең рифмага корылмаган шигырьләрен иҗат итәләр. Нинди дә булса лексик теманы үткәннән соң, без дәрестә. Нинди дә булса лексик теманы үткәннән соң, кабатлау максаты белән балалар белән дәрестә еш кына синклонимнар төзергә өйрәнәбез. Мәсәлән, әтәч сүзен алыйк. Балалар тарафыннан төзелгән синклоим. Беренче юлда исем әтәч, икенче юлда аның билгесен белдерә торган ике сүз, нинди әтәч, зур, кызыл. Өченче юлда. Аңа карата өч фигыль. Әтәч нишли? Җырлый, кычкыра, йоклый. Дүртенче юлда әтәч сүзенә карата баланың мөнәсәбәте. Әтәч иртә белән кычкыра. Һәм бишенче юлда әтәч сүзе ишетүгә бала ни баланың күз алдына нинди сүз килеп баса? Бу очракта сүз ассоциация толк белән тасвирлана. Шулай ук песи сүзе. Песи, нинди кечкенә, чиста. Песи нишли? Эчә, утыра, йоклый. Минем песи бик матур. Һәм бишенче юлда сүз ассоциация, дус. Димәк, баланың песи, песи баланың дусты булып тора. Баланың иҗади эшчәнлеге нәтиҗәсе буларак Синквейн тартмасын булдырырга мөмкин. Монда төрле лексик темалар каралган мультфильмнар, укылган әкиятләр һәм хикәяләр буенча төзелгән синквейннар тупланыла ала. Синквейн төзегәндә балаларга бирелгән биремнәр төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, без аның беренчесен әле генә карадык, лексик теманы бер сүз предметына яки төшенчәгә карата синквейн төзү. Шулай ук әзер булган дидактик синквейн буенча андагы сүзләрне һәм җөмләләрне кулланып кыска гына хикәя төзү. Мәсәлән, бөек шагыйребез Габдулла Тукайга карата синквейн төзелгән. Шушы синквейнда кулланылган сүзләр белән кыска гына Габдулла Тукай турында хикәя төзергә була. Шулай ук тагын бер биремнәрнең берсе, Синквейның бирелмәгән өлешен ачыклау максаты белән, тулы булмаган Синквейны, калган мәгълүматка таянып, теманы ачыклау. Әйтик, Синквейның икенче, өченче, дүртенче һәм бишенче юлы билгеле беренче сүзне Синквейның темасын табырга кирәк. Түбәндәге синквейнга карасак, беренче юлда бала сүзе яшеренгәне күренеп тора. Мондый синквейнны кире синквейн дип тә атыйлар. Баланың сөйләм теле дәрәҗәсе югарырак булган саен, синквейн кызыграк төзелә. Синквейн төзүне өйдә эш итеп тә бирергә була. Бала әти-әни белән бергәлектә предметка карата башта рәсем ясый һәм аңа синквейн төзи ала. Әти-әни белән бала каралган мультфильмнар, укылган әкиятләр һәм хикәяләр буенча шулай ук Синквейн сандыгын да булырга, булдырырга мөмкин. Гомумиләштереп әйткәндә, Синквейн уен технологиясе баланың сөйләм теле үсешенә ярдәм итеп кенә калмый, ә аның танып белү эшчәнлеген активлаштыра, шәхси мөмкинчелекләрен ачыкларга һәм үстерергә ярдәм итә. Хөрмәтле семинарда катнашучылар! Сезгә ясаган чыгышым файдалы һәм кызыклы булыр дип өметләнеп калам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт!